Yn y man cyntaf i ni falle mewn ystrade, aethon ni ati i sicrhau bod arweinwyr yn pynciau ni o fewn yr adrannau perthnasol o fewn y meysydd dysgu a phrofiad yn gallu cael y cyfleoedd cychwynnol na i gyd drafod um, a chydweithredu gyda'i gilydd. Felly, wnaethon ni ddiogeili cyfnodau o ddiar amserlen dysgu um, i ddod ynghyd wedyn gyda ni fel tîm o'r tîm arwain a wedyn arweinwyr pwnc o fewn meysydd dysgu unigol i drafod yn benodol wedyn y ddogfennaeth. Felly edrychon ni yn y man cynta ar y disgrifiadau dysgu fel pwynt cychwynnol i, i ddechrau edrych ar falle continwm y dysgu hynny, hynny sy'n cael um, i arddangos o fewn y camau cynnydd perthnasol. Um, ar ôl dadbacio'r rheina wedyn gyda'n gilydd a dod i rhyw fath o ddealltwriaeth ar y cyd, a y trafodaethau wedyn ni ystyried falle dechrau meddwl gyda'n gilydd beth yw'r cynnydd felly disgwyliad, disgwyliedig, beth yw'r cynnydd hynny i'r disgybl cyflawn. Ac wrth gwrs, er mwyn gallu gwneud hynny, fe trodd yn sylw ni wedyn i edrych yn benodol ar yr egwyddorion cynnydd. Fe ethon ni ati, fel ni, fel ni wedi sôn yn barod, i gyd gynllunio gyda'n gilydd. Oedd y trafodaethau hynny yn fuddiol iawn iawn, fel bod ni'n gyd yn teimlo'n rhan o'r broses i ddod i ddeall o bosib beth yw hanfodion y dysgu dysgu felly, felly wrth ystyried y disgrifiadau yr egwyddor yn cynnydd, trodd y drafodaeth wedyn yn naturiol i feddwl, reit, felly beth yw'r disgwr cyflawn yna i ni'n ystradau, beth i ni'n gobeithio datblygu yn ddyn nhw, beth yw hanfodion y dysgu fesul pob maes dysgu a phrofiad unigol. A trodd y sgyrsiau yna'n rhai diddorol iawn ac yn rhai lle yn amlwg oedd yr atebion yn wahanol fesul maes gwahanol. Um, a fel Aelod o'r tîm arwain oedd yn bresennol ym mhob un ohonyn nhw, rhoiodd e'r gallu wedyn o bosib i fi i fynd ati i ystyried sut allwn ni o bosib trosglwyddo'r dysgu 'na wedyn o un maes i'r llall, o bosib yn fwy naturiol na falle fyddwn ni'n neud yn bresennol. Yn ystod yn broses werthuso ni yn, yn sgil yn amlwg effeithiau'r pandemig yn fwy na dim byd ac wrth gwrs dyfodiad cwricwlwm i Gymru nawr, dath e i'r amlwg i ni yma yn y strade y byddai angen talu tipyn o sylw i'n dysgwyr sy'n trosglwyddo o'r cynradd i ni yma am flwyddyn 7 eleni o fis Medi, um, i ystyried yn, yn benodol i hyder nhw, i gwydnwch nhw a i sgiliau llyfaredd nhw, felly rhoion ni sylw um, eitha penodol ar hynny yn yn dylunio ni fesul meisydd i, i darpariaeth blwyddyn 7. Yn benodol edrychon ni ar ddarpariaeth y maes dysgu a phrofiad iechyd a lles a beth i ni'n galw yma yn y straden gwersi gydol oes sy'n ymwneud â'r um, hyn sy'n bwysig o fewn y maes dysgu a phrofiad iechyd a lles. Edrychon ni wedyn um, ar y ddarpariaeth hynny a llunio cyfleoedd wedyn iddyn nhw ddatblygu'r sgil llafaredd hynny yn eitha cynnar yn ystod y tymor cynta o fewn y gwersi gydol oes. Ie, yeah, so gwersi gydloes, um, so syniad tu ôl e yw bod yn cwmpo dan um, agwedd iechyd y lles cwricwlwm newydd, uh, ble i ni wedi penodi pedwar, pedwar gwers y pethefnos i dysgwyr um, i ffocws, ffocysu yno um, sgiliau rhwng bersonol nhw, um, so datblygu cymeriad, datblygu nodweddion uh, fel um, gwadnwch, cymhelliant, hyder, um, sgiliau mae'n bwysig a hanfod mewn bywyd. Um, a hefyd yn mynd i helpu nhw ar draws um, meysydd eraill y cwricwlwm newydd ac o fewn gwersi um, er enghraifft asesiadau tygau ac yn y blaen. So ni'n trial bwrw nhw'n gynnar um, a can nhw ymarfer a datblygu'r sgiliau hyn yn gynnar. Um, ac yn y pen draw yn amlwg byddai'n bydde help mawr. So byn ni'n ar dechrau pob pan y tymor a dechrau'r blwyddyn ysgol, wnaethon ni isel awr gyda gwahanol adrannau, er enghraifft y ieithoedd, um, ac ar sgwrs dyn nhw ynglyn â pa agweddau at y sgiliau rhang bersonol nhw'n gweld oedd gwendid neu falle'n ardal oedd eisiau i disgyblion uh, ystrada i ddatblygu um, yn gynnar yn y flwyddyn. Um, a trwy hynna wedyn a eto trwy llais y dysgu gyda'r um, holiaduron i'r disgyblion yn blwyddyn saith yn gynnar, uh, wnaethon nhw adnabod hefyd bod nhw'n mwyn datblygu er enghraifft sgiliau cyflwyno o flaen eraill a hyder nhw yn siarad o flaen grwpiau pobl. Yym, so o hwnna wedyn 'na ble dath y syniad hyn o'r her munud ar y maic, ble gwarion ni hanner tymor llawn um, yn datblygu a gweithio ar sgiliau cyflwyno uh, y disgyblion, um, ble o'n i'n cael ycyrno beth oedd uh, nodweddion um, hanfodol neu sut o'ch, beth oedd yn neud cyflwynydd effeithiol, a dy disgyblion wedyn adeiladu'r sgiliau na i fyny so trwy cyflwyno flan ffrind o flan partner, wedyn grŵp bach fwy o seis, a yn y diwedd, Um, llwyddo pob aelod o Frin 7 i cyflwyno flaen y dosbarth um, yn trafod a cyflwyno um, testyn o'i ddewis nhw wedyn. O ran myned ar y meic, o'n i wedi dechrau gyda bwrdd ysbrydoli i dewis beth o'n i moyn wneud am, am y myned ar y meic. A oedd rhaid dewis dau peth, a oedd rhaid gweithio ar y dau peth yn parau wedyn. Yna, o'n i wedi mynd mlaen i grŵp, ac ar ôl grŵp wedyn oedd rhaid dewis un pwnc a oedd rhaid wneud e mewn grŵp o flan athro neu athrawes a wedyn um, i, un ar y tro ni wedi mynd lan wedyn i wneud e ar flan y dosbarth a fe'n teimlad neis oherwydd o'n i'n um, datblygu, datblygu y sgiliau dros amser. amser. Ie, yeah, so anyway, pob yn y tymor, um, i ni'n trio ffocysu ar nodwedd neu sgil penodol neu agwedd penodol o cymeriad um, y disgyblion. Uh, a beth ni'n gweld yw, mae wedi cael um, effaith mawr ar draws uh, y curriculum. So, er enghraifft, y her munud ar y mic, mae disgyblion ni nawr, a'r adborth ni wedi cael, maen nhw'n teimlo'n lot fwy cyffyrddus. Dyn nhw ddal Rai'n gweud mae dal, mae nhw dal moyn ymarfer fwy, ond mae lot fwy hyderus ac yn cyffyrddus yn cyflwyno. So pryd mae'n dod i, i'r ieithoedd, er enghraifft, um, mae'r athrawon hefyd wedi sylwi bod y plant yn fwy parod i cyfrannu i trafodaethau dosbarth ac yn y blaen sydd wedi bod yn, yn bril. Um, mae'r ysgyblion hefyd i sôn am yn dyddio lot o tygau echo fe'n gwersi, um, so eto pryd mae'n dod i creu cyfriniadau fe'n gwersi eraill, bod nhw'n fwy parod ac yn fwy um, hyderus. ac gymwys felly i gallu wneud ni. So, ni'n gweld bod y sgiliau er bod ni uh, yn gwersi gyda loes yn ffocysu ar tas penodol, ni'n trial esbonio disgyblion a trial roi enghreifftiau i nhw ble mae'r sgiliau hyn yn gallu helpu nhw ar draws y cwricwlwm, ond hefyd tu allan i ysgol hefyd, so sgiliau hyn sy'n helpu nhw pryd maen nhw'n cael swyddi, a mae'n rhaid nhw siarad a falle pobl dieithr dyn nhw ddim yn nabod fel cwsmeriaid. So ni'n trial o fewn y dosbarth, trial roi um, y gwybodaeth neu nhw ble maen nhw'n gallu gweld yn union ble mae'r a beth yw effaith y sgiliau yna, pwysigrwydd y sgiliau pwysig yma. Trwy gynnal trafodaethau gyda'n dysgwyr ni yn ystod diwedd tymor yr hydref ac yn ystod tymor, tymor y gwanwyn eleni, fe sonio nhw wedyn am y cysylltiadau amlwg roedden nhw'n gweld rhwng y profiadau dysgu ar lawr y dosbarth, rhwng y gwersi a'r darpariaeth iechyd a lles, a fe gysyllton nhw'r profiadau yna naturiol iawn gyda'i gwersi Cymraeg a Saesneg o fewn maes dysgu a phrofiad ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu. Wel, mae'r gwersi gyda'r oes wedi helpu gyda cyflwyniadau o flaen y dosbarth, fel o'n i wedi gwneud her munud ar y mic, oedd rhaid ni siarad am pwnc ein hunain am un munud o flaen y dosbarth. Mae hwnna wedi helpu fi gyda uh, speeches a cyflwyniadau. Oedd fel fy hyder wedi mynd yn fwy a fel siarad y flaen y dosbarth yn teimlo'n fwy haws nag arfer. Mae llawer o pobl fel ffrindiau fi, nhw oedd nhw'n really, really, really swill. Oedd nhw ddim moyn siarad, oedd nhw ddim yn hoffi fe. a oedd nhw ddim fel fi i dechrau, sydd yn oce. Um, a wedyn oedd nhw wedi gwneud e, oedd pawb yn cefnogi i gilydd, sydd yn bwysig iawn, a ges nhw'r hyder a oedd nhw'n amazing. Ydy, mae wedi helpu fi gyda Saesneg, um, oherwydd oedd angen i fi wneud cyflwyniad um, am fy arwr, a fi wedi gwneud dat cu fi, oedd yn rili, really, rili really dda, oherwydd oedd fi'n cael y hyder. A beth dath i'r amlwg, fel i fi wedi gweud, yn, yn y sgyrsiau gyda'r dysgwyr oedd sut oedd i hyder nhw wedi cynnyddu o gael profiad yr er enghraifft gyda thasgau fel munud ar y maic i wedyn trosglwyddo'r dysgu hynny wedyn i gyd gystyn ehangach o fewn Cymraeg, myreinio'r sgil ymhellach o ran cywirdeb iaith ac ati, ond wir teimlo bod, bod yr hyder a'r gallu ganddyn nhw i ddatblygu'r sgil hynny, a bod y broses yn digwydd bach yn fwy organig o bosib, na fydde fe e, wedi gwneud yn, yn draddodiadol. A ni wir yn teimlo nawr o gynnal trafodaethau cychwynnol nad yr dysgwyr a, a gwerthuso'r broses na eleni, bod cyfle gyda ni ddatblygu ymhellach ar y math hynny o fapio a darpariaeth yn symud ymlaen gyda'n cynlluniau ni ar gyfer y flwyddyn nesaf a thu hwnt.